Naneke meli mí te kɔ le amewo fiam be dekɔnua edɔ wɔm kokoko elabe Kristo subɔsubɔ va ta ame sia ame be o. Ŋusẽ aɖeke megale tɔgbuiwo si o. Eya ta míawo míkoe ɖo mía ɖokui dzi be no edze be mí kple ame tsitsiwo ye wose dekɔnua gɔmea, míado dze kple wo ko ne nane ɖeka eve aɖewoe le wo gbɔa, mía srɔ̃e le wogbɔ ne ame yawo le mía kpɔ hã woakpɔ gome le eme. Eya ta ko mí zɔ le ŋuwò ɖo ta mía dzi be na yɔ wò ŋkɔ fiya ne le kple dɔ ya ne wɔna le woƒe dɔwɔna fiya le afia ne na kɔ dali ne mía ƒe nukpɔlawo ne woakpɔ gome le eme. Akpe.
Nye ŋkɔe nye Daroho Axɔlu Akpe.
Okay. Metso Klikɔ, Agblekpui Christian Village.

Ŋɛduwo ɖewo le gota, eɖewo le exɔ me. Edzi be yeakɔ mi kɔ yi exɔ me tɔ me ta mía mía míaɖe kuku ne nàtso kple mí ko ne míazɔ le ŋɛdu ya le exɔ me ŋu ko ne mí kple wò míadze edzeɖoɖoa gɔme. Akpe. Ta mía mía míadze wo yome. Nti aƒeaƒɔ yɛ yɛ ɖi yɛ nana etsi yɛ yɛ yɛ remu na afee. nea wɔ nin tsɛ bia nu wɛ yi mu eɖi amaye ok yo nti afiafɔ yɛ ɖi yɛ nanɛ tsi na ntsɛtsɛ mu bia wɔ hɔ nu ɔɖi amaye tɛgui fifia ʋɔdua le afia ɖe ŋkɔ kae le si edɔ kae nèkɔ ʋɔdua kɔ wɔna akpe ʋɔdua ŋkɔe nye

Ɔti mi eyi wu edie fri sa ɔhao nu. Tɔgbi mia yi ɖe ŋgɔ. Akpe ƒe dzu ya ke ega wɔna ashi ashi dɔ yi ke nye be ne enu dra me wo ta kpɔ nɛ o. Ye hã ega wɔna akpa ma hã eye ne vi dzi be ya dzi ye hã ewɔ nɛ eye esrɔ ɖe ƒe me nyonyo na wo ye katã eve dzu ya ke nye eve dzu ga kpakpa klea ewɔna nene ƒe edɔ me wo katã. Eyi ko ne gbe nya kɔ da ashi nɛ kɔ. Le le le asitsatsa ƒe gomea, kpɔbe gaɖewomea, ame ɖewo wodzrana nanewo yi medze be woawo no wodzra o gake eku ʋe ta wo ga dim kabakaba ta wova kɔ nuawo le dzadzram ɖi. Ne medze be ame aɖe nedzra numa o ye numa dzram wole ɖe, nu ka nète wɔ ge na amea hafi wòado eɖokui le numa me? Wòanya be nu ye dzram la medze be wòdrɔe o. Edze be wòake eɖokui eme abia nane ta ku ɖe eɖokuia ŋuti. Abu ta míakpɔe be le TV me alo akpɔe be star me nu ye ke wòawɔ. Míkpɔe míbiae be star nu ye wòawɔ ye míkpɔe ye me nuŋlɔ ge míala nɛ. Nu ye wòadzra le anyigba dzi hafi wòafu nɛ eya hafi ye me nuŋlɔ ge nɛ.
Nti ebusuamɛ ni yɛ papa eɖi ŋkɔ mɔ mebisani se

se wo ƒe ba wa ɔ tse mi ama o ba ama wa wo na ena mi bisa ni se yɛn fa ni se ɔ kan e jua die a sem e jua die no yɛ wɔ nkurɔ fi bi wɔ hɔ a e bia ɔ o tɔn sa mi na ɛ wɔ wa bra bo mo no e nye nia ɔ bɔ a de ne dia ma o se o ba sa se so bɛ tɔn no na enua wa nka sa wa fa pressure e sa ni se ɔ ha wɔ o pɛ sika e dia hwɛ o ba dia hwɛ o kunu ana o yere

A Vɔdzuia ke ga wɔna anyigba nya. Yi ke nye be ne ƒle prɔt fiɛ alo eƒle anyigba fiɛ ye maɖe anyigba xɔm le asio. Yi ke nye be ne wo ɖeshaɖe do kpi anyigba me te asio kam ɔ, ega wɔni kple su be mia xɔ anyigba ma vɔ be xɔ anyigba ma akɔ da shi nu. Ee. Yo.
Nti ebusa nana etsre muse

Ɔbɛ ti mìeɖi ŋu dzuma eɖi ama hã tɔgbi mekpɔ be le kpelia ƒe etama mekpɔ enyi ƒe koliwo le eme. Nu ka ta wòle nenema? Akpe e vedu ya ma ŋye yi ke nye be ne edo dɔe yi ke nye be awɔ dɔ na wò la, ye ya me ya le ta ye nana ge nànya be. ewɔ dɔ nɛ. Ŋ yi wɔnɛ nye be kafla ne do dɔ ne wò dɔ nɔvia gbãtɔ dzodzo ge ta ge dze anyigba. Ne ne ne dɔ dɔe. Ahan. Ye wotsɔ dɔ no wa. Eme ya ee ne tso dɔ vɔa ekpɔ eme ya ŋutɔ adzodzo ge age dze anyigba. Adzodzo ge le.
Edzi ava dze anyigba ke nya be ewɔ dɔ na ye. Ee.
Yo nti ebusa mi mi bisa mi papa se mi ŋusẽ busu mea esi he.

Sa aɖi a esi su a a ese nantsue eti. Enu ankasa be fri nana ni so abe bɔ fem anase abe da fem wa hase na enu a atsrɛ wo se. Ejuma wo suma ni se onko di ma onu wa ko di aba enu ti na enu ese wɔnu. Ok, tɔgbi mia mia mia zɔ le ŋgɔ. Eɖe ɖe gale afi ya ne be afia na ne ŋkɔ tso ŋu ne mi. Alo mía, míazɔ ɖe ŋgɔ. Nenema ke. Mhm. Evia ma le eƒe ŋgɔ. Ok.
Nenye katsotso. Enye meyi.
Meyi.
Ɛhɛn. Ok. Mhm. Nenema ke kafa ne esrɔ̃ ƒe menyonyo no o. Ok.
Esrɔ̃ ƒe menyonyo no yi ke nye be ne ye ɖe srɔ̃ kɔ etsɔ edzo le gbɔ ne ye se srɔ̃ tsɔ ŋdzɔ le gbɔ ne dzo le gbɔ kɔnu le memaŋ nye wɔ ne ŋkɔ atɔ ɖe srɔ̃ƒe adzi vi ŋu ɖe sia ɖe.

ŋkeke ɖe sia ɖe ne mele program wɔm la, mebuna amewo le aƒu godo ŋuti ƒã elabe nye ya le afia alo ame ya le afia Ghana mea, ate ava gbɔwò any time, ate aɖo ŋu wò. Ame ɖe li agogo wò ate atsɔ moto ava. Gake woawo ya le aƒu godo, leke wo hã wowɔwɔ? Leke ame yiwo le aƒu godo la, wowɔ ge akpɔ gome le dɔwɔna yawo me le gbɔwò?
Akpe. Edɔ ye be alea wokɔ wɔ hafi akpɔ gome le gbɔnye nye be nyateƒee. Ne enye be woawo be yewoakpɔ gome le gbɔnyea, edze be ŋka ne woyɔm le kaƒomɔ dzia, yewoase nu yi ke mawɔ na wo hafi akpɔ gomea, yewoasee. Ok. Ta ta le fifia me míatsɔe be amea eyɔ wò ye amea hiã ne. Nane abe ŋɛdu nane le gbɔwò ɖe, leke nɔ ge akɔ ŋu akɔ ɖo la, ame ŋu hiã be ame mata va gbɔwò at that moment o. Akpe.
Eya ɖo me mi mi ŋu ɖe sia ɖe wɔ ge. Ne mi wo ŋu ɖe sia ɖe wɔ mi wo ŋu ɖe sia ɖe afia vɔ hafi akɔ ɖo ɖa.

ke le tsi. Mama ke le tsi. Ɛhɛn.
Ok, dɔ, dɔ ka mama ke le tsi wɔna? Akpe. Ke le tsia yi ke nye be kafla le tafla tse adze le viwo aɖe. Ye adze le viwo wo ne wɔ pɛtɛ ewo ɖe sia ɖe. Yame tɔwo le viwo yi ke nye be ne wo ɖe sia ɖe do kpi. Ɖevia ma nyi mlɔ mo. Ne mlɔ nyi zã avi kɔ nɔ fafa. Anɔ fafa ŋu kekekekeke e ŋgɔna ɖeke meli ne mlɔ nyi ne yi kɔdzia edɔ ele ŋua mo kpɔm o. Eya megã ya ewɔ nane ƒe mama ya ewɔ nane ne ƒe ŋma yi ke nye be ne va ne mi wo eƒe ŋu no kɔ adze mega eviɔ le go. Me ɖe ko ma bia lo le mama ƒe dɔwɔna ma ɖeviwo ko wɔna dɔ na alo ame tsitsiwo kafata flatsi nenye be ana le na yi miatɔ wo ku kɔna dɔme na ame yi ke nye be ne yi ya efi ɖe sia ɖe wo va na le ŋu ana le ŋu ne va.

ya na yɛ ni nana eye ɖi tɔgbi apart from enu ame eve ya ne ne fia mi fia nane bubu aɖe ɖo ga le ya vedu ya ga kɔ wɔna. o a vedu ya ke eli emɔwo li nu vovovo yi ke nye be ne ɖu poison poison ɖe dɔ me yi ke nye be me naneke eŋiŋli aɖeke magale wo ŋu ne ye ne yi kɔdzi be ye eɖu poison ye hã ate akpɔɛ vɛ mi poison aɖe ge le dɔ me nɛ ama ɔtse gbe. ok nti a.

evi dzi mhm. me vi kpɔ mu yi ke nye be alo ne fufu efu dzi alo ne me fufɔ mu mhm. yi ke nya gaba ne wɔna ale ŋu mi wɔna na fufu adzi vi mhm. ame ɖewo le hã wobe wofɔ fua vɛ ko efua gblẽ yi hã mi wɔna mɔ katã ne efua gbegblẽ hã mi wɔni ne eme ɖe fua fɔ mu hã yi hã ŋu li gbɔ mi wɔna
ok yo asrafo nana esa kyerɛ mu sɛ woyɔ bia

Ewɔ se ufa so na uɖi nui wuhu eɖi fri sa ɔxawo no ana sa ama ni enu munu wɛti mi eɖi wuhu eɖi efe mu. Tɔgbi eɖe ɖe gali mia mia mia ƒonu tsoŋ le afia. Awa eme ya hã me dɔwo na oli fuɛ kaka e mia tso hama ɖe afima. Afima.
Ok le le nkeke bubu me na mi va na ok yo nti afia fɔ mi bisa se so bibi esa ewɔ hɔa.

Fiti ene kɔ video fofo bia yedi be tu yen channel ni sunu first person na usa be kan. Afi su yewo TikTok ena yewo Facebook. Sa app mi enu ni die ni obe yani se obe like page nu na afi wa share video nu share video nu ya. U comment ai wo ho bia nu. U de ja tu o se ya sen bi sa swa u de bi sa ye na afi ye kan ya ye de hu emo ye edi amao. Nana edi ye asa ba be du be bi fufro. Ansu ansana ye be ko ye nimnu. Be sese ye ye twa ye hu sima ye ba.

Edɔ ye o danye nye va ka fata fatsi wo ƒɔ zã o. Ok me me me ɖe ku me me me ma bia nane. Ŋka ŋka dzɔ hafi abe ʋedzuwo katã eve gbe eve ŋkɔ ye le wo si gake he ya va zu abe ebluvi eblu ƒe ŋkɔ ye mi kɔ na. Ɛ me ele abe awusa trɔ ene. Ok ok. Ele abe awusa fia efia trɔ ene. Mhm. Eta be ŋkɔ nye Hiniba. Ok yo mi mi mi do ŋgɔ. Ke Hiniba edɔ ye o danye nye be Kafla woƒo ta zã o. Ame aɖewo vɛ de trɔ me be maganɔ anyigba ya dzi o.
Ne va gbɔ ŋkɔ ŋu le ŋu mi wɔwɔ ge nu míaɖe gbɔgbɔ ma ɖa le ŋuti o. Ɖeka ke nye be ne le eƒu godo alo ne le ablotsi hã yi ke nye be woƒo ta zã afi ma yi ke nye be eŋu li ne míwo yo nɔmba la ekɔ ŋu le afia míawɔ aɖe

Sɛ ɔ mu ŋkɔ koŋ ɔ be timi a tsina Ghana ha sa eɖi a yi wu ŋsu eɖi efe sa ɔ ha ɔ num ewɔ abroce nti abroce fo nyina mu ŋsu mu shɛ ewo mu be timi a frɛ nana na afe mu ni nana eɖi ŋkɔ mɔ na afe wa bɔ mu hobain eyi mu eɖi efe sa amania mu ku mu ewɔ abroce tɔgbi. Míayi ɖe ŋgɔ. Akpe nenema ye hini ba edɔ ma yo mhm. ye hã wɔna ewɔ ne to mo mo vovovowo dzi gake megba magaba afia ŋu tso ŋtsi. ok yo nti nana nana se seyi ena busuma yefenu hini ba eye ni juma.

Abe ŋedu bebefufuɔ tɔgbi mi gava ɖo afia hã, ekpɔ be ŋeduɔ ɖe hã gale afia hã edɔ ya nɔkɔ wɔ nɛ. Ŋedua eyi ŋkɔe nye ŋedu anyigbatɔ ke nye ŋedu sakpate. Ŋedu anyigbatɔ
wònye ŋga sakpate. Ok yo. Ye enye yɛ.
Ok.
Magblɔ be kafatafa tse ye edona edona ɣeshiaɣi ke time ye wodɔnɛ nye ezã me.
Ne do zã me nenema, ne vɛ kpɔe, etona ɖe ame ŋuti klia. Ne eto ɖe ŋuwò nenema klia nenema, eda ge ŋu kekekekeŋ ɖiɖi koe ate ŋuti o. Eda ge ŋu kekekekeŋ ɖiɖi koe ate ŋuti o. Gake wòle afi ya la, ewɔe wòle nye ƒe anyigba dzi wòle ta. Ena mínya mɛwo le eŋuti mínya nu ye ƒomevie nye edɔ ma. Ta eƒe amatsi li yi ke nye be míakɔ aɖo edɔ ma ŋu yi ke nye be ŋma le eŋuti na amea edo go ɖa le eŋuti nɛ. Ee.
Ame ame ɖe ata ame ɖe hã bia ata bia be he ene nya ne ma be edona ne wodo wodo go ame le eza me alo ame do goe le eza me ekɔ na xaxa ma kɔ va na amedzro ɖe. Nukae dzɔ hafi ne va ƒoe kɔ va da li? Eo nenemae.
Ka flataflatse ye anyi anyigba dzi ŋue yi ke nye mía tɔgbuitɔgbuiwo yo eƒoe da ɖi. Yo woƒoe da ɖia, woƒoe da ɖe e protection yi ke nye be woakpe ɖe mía katã mía ŋu. Gake ne mado go ɖe e do medo go ɖe e dodo nyuitɔ dzi o.
Dodo nyuitɔ yi ke nedzi be wodze be medzi be nado go ɖe edzi o. Ne medo go ɖe dodo nyuitɔ ma dzi ne va do go ɖe eƒe time dzi ne ekpɔe ye nene ƒe dzesi ma.

ok tɔgbi ke ke amewo amewo le aƒeme ye wonya ʋeduya be ele ʋeduya ewɔ na ya ko woawo hã no dogo nema abe ale miaƒo ya le gbɔwɔ ene ko dogo ta tame vɔɖi le susu me ne wò dogo ye wo kple wo dogoe agblɔe be ye nyie ho ye vie ye kple ye le dɔ wɔm ta yeɖe asi ŋu alo wonye bu susu vɔ̃ɖi le ame aɖe ŋu wòkɔ dogoa ne wodogoea. Ye hã edɔléle ma tsɔ ge nɛ. Nyateƒe, ne menye susu nyui aɖeke mele esi o, nye susu baɖae le esi kɔ. Ele ge. Ele ge. Nu yiwo wòdze be wòawɔ na ame le gotaa, Ewɔ ge na ame hã. Ya.
Ok. Yo.
Aha. Enti ke, ke, ke, ke wò ŋutɔ. Yes. Nye ŋutɔ hã mele eme ne menye be susu baɖa le asinye hafi medo go. Yi ke nye be mebe bu susu baɖa ɖe ame nɔvinye bubu aɖe ŋua, edze be wòalé nye ŋutɔ hã.
Ok, ok. Yo ŋti aƒia fɔ mi bisa ni se, ya fa ni se mi ena mi wo fia mi nini edi juma ewa ha mi nim busu mi mi ni mi nia ɔti mi yɛ ena busu mi ni su nim se mi nini ene yɛ juma sisia yɛ wɔ hɔ ana jo mi pie mi wɔ adwin bɔ ni ewɔ mi tum ena mi di pie.

Nyateƒe, numa ƒomevi edzɔ ɖe ame ɖe dzi le gota. Ame ɖe do ye wo kplii wodo go ye wòkɔ dɔ dɔléle ma nɛa, ne amea eku nu me wòkpɔ be oo ame ya yi do go kple yea eye kɔ nu ye nɛ ɖe ya wòva gbɔwò ɖe nàte ŋu awɔ nane ame ma akpɔ ɖeɖe le nu ma me. Oo mate ŋu awɔe nɛ.
Vɔ ne mate ŋu awɔe nɛ o wò ŋyɛ me nanage ɔvekpe tɔgbuia la alo ŋɛdzoanyigbatɔ la Manya tutu be ye wo de dɔ ma ɖe edzi hafi ma ne nye wo fia ye wɔ gama la ne. Ok, yo nti ahwɛ fɔ mi bisa nana se ye fa ni se e ampara ampara mi me pie mi wa dwen bɔni wo mi tim me pie mi ni nane ya kɔ shia e wɔ kwan so ama wa ma mi yare but mi nim se e ye e hlo e na wa ma mi yare nu.

Ɔbe srɛ nu na afi miɛ sese woyɛ na ɔ yi ŋu efi sa ɔha ɔ num nu ɔ ni nu eɖi ŋu kɔmɔ na afi ŋu su wati ŋu asi ne wɛ ji ŋu eɖi efi sa amaniɛ nu tɔgbi mia mia yi ɖe ŋgɔ ŋ bubu ale ɖo ga le Edɔ yi wo le yi hã ŋ ciɛ ɔ woe nye akpa ma. Ok ok yo ta tɔgbi le egba ƒe wɔna mea mi dzi be mia kɔ egba ƒe wɔna kɔ va eŋu ewɔ ewuƒe ta. Enya kpui aɖe ɖo ge le asiwò ne edzi be yeagblɔ ne mía sɔhɛwo mi gbɔna ne mía srɔ̃ nane ekɔ tso eme kɔ kɔ ɖe mía ƒe dekɔ ŋu. Akpe.
Magblɔ be nyateƒe dekɔnua ŋu nyui aɖe wònye. Yeta mía tɔgbui tɔgbuiwo woxɔ kɔ da ɖi ɖo. Ne ɖewo manye nenema o, nyemaka ɖe edzi be tɔgbuiwo.

Se ɔ ampara wɛ ji e e juma ne juma ye ana abanya ji ne juma ye ni edi atomu no enu ena e ebɔwa yedi yenu e ehu tɔgbi le le nye ŋkpui ame ko amia ji be na na gbogbo aga yɔ ŋkɔ abe ame ɖe lia doma ye medze program ame akpe
nye ŋkɔe nye daɖoho axɔlu akpe metsɔ klikɔ Agble kpli Christian Village a me. Okay. Ne va be yi da ɖo hun nɔ da ɖo ho. Axɔ lu akpe dzi ŋkɔ. Christian Village a me kɔ ne kpɔ ge le kɔƒe a me. Okay.
Yo. Ah, Na- akpe. mi- mi- Mía dzi be na na na yɔ wò telephone number. Na ame sia ame wòanya be number ya tɔwòe wònye nyateƒe. Akpe.
Nye telephone number nye 0248 0248 91